Wel, shwmae yr hen ffrind. Mae 'di bod yn amser ers y vlog dwetha. Dydydydyd, sdim piano 'da fi. Yy, anyway, o'n i'n trial sbwffo cwm yn wael iawn, ond sdim piano 'da fi, yr unig beth sy 'da fi yw arth polar a hwyaden melyn. Ie, a a gliniadur coch. Dwi'n hoffi o, ma' fe'n clniadur newydd fi. Eniwe, o'n i jyst moyn amser 'ma i dweud helo eto, ma' 'di bod yn, wel, cryn dipyn o amser ers i ti gymryd dy bac a cerdded i ffwrdd, yy. T'o', o'n i'n, yym, o'n i'n meddwl nawr, yn meddwl bo' fi'n achub yn fawr, yn cerdded efo Nhad-de, yym, a o'n i'n dysgu lyrics i Y Cwm. Anyway, yym, o'n i'n gobeithio cymryd amser 'ma i sôn amdanoch chi am fisgedi. O, fi jyst moyn gwbod beth yw hoff fisged chi? O hyn o mlan fi'n mynd i ddeud acen gog, alright? Am dim reswm, eblaw fi eisia. Fy hoff fisgedi yw, yy, dwi'n caru, caru, yy, chocolate digestives, ond hefyd y malted milks, fi'n caru malted mi- na, sori, fi rili methu neud acen gog, o hyn o mlan fi'n mynd i neud e mewn acen ei hunan. Malted milks hefyd, mm, malted milks, gyda llaeth, ond timod be fi newydd prynu, chocolate malted milks, chocolate malted milks. Beth arall sydd yn dda efo chocolate yw chocolate rich teas. O! Pwy bynnag meddyliodd am hwnna, ma' raid bod nhw yn genioso, fel ma'r Eidalwyr yn dweud. Ond ie, maen nhw'n ffantastig bod nhw wedi gwneud chocolate rich teas. Methu credu'r peth, maen nhw'n rili neis gyda llaeth. A ie, ma' lot o bethau'n neis efo llaeth. Heblaw am Fanta, dydi Fanta ddim yn neis yn fy llaeth. Ymddiheuriadau wythnos ma sim da fi nhw selebs i ddweud unrhyw beth i chi oherwydd ma cyfrifiadur fi di torri so ma holl selebs o fi wedi cael i ddweud rhyw idents bach i chi dyn nhw ddim efo fi felly yym dyma hwyaden i chi yym yy ydych chi'n gwylio fideos ar y dilltyd byddwn ni yn mynd yn Quackers os chi ddim. Jyst cael laff i gyd. Ydych chi'n gwylio fideos Aled Illtud? Yym, byddwn ni yn mynd yn... Fi ddim yn siŵr. Fi methu meddwl am pun i wneud â arth, ydych chi? Yym. Helo, ydych chi'n gwylio fideos Aled Illtud? Mae'n un o'r bare necessities of bywyd. Ok, fi'n gwbod ma'r jôc na'n rhad, ond dyna'r gore o'n i'n gallu meddwl, er fy mod i 'di bod yn arth am o leia ers rhyw 16 mlynedd ers i Aled prynu y deugan yma. Ta beth, joiwch fi mynd nôl i eistedd lawr a bod yn yy a bod yn teugan soft eto a hefyd bod yn inanimate yn unwaith. Waw! Dw i rili methu meddwl ar ei traed e! Anyway, so, chocolate rich teas, dyna gyd sy 'da fi i ddweud i chi heddiw, am rhyw reswm, dylen i 'di meddwl am lot mwy i ddweud, ond dwi methu, o-o! Yn trio meddwl be fi'n gallu gweud i chi nawr, oedd yym Doc Two yn dod nôl, fi'n meddwl bod y gyfres 'ma 'di bod yn, eh, samey. well 'da fi David Tennant, oedd wastad well 'da fi David Tennant, fi'n rili hoffi David Tennant, fi rili moyn cwrdd â David Tennant. I fod yn onest, os fi'n cwrdd â David Tennant, neu hyd yn oed actio efo fe, ww, os fi'n actio efo David Tennant, life sorted. Dyna'r, dyna'r nod mewn bywyd fi'n meddwl, jyst, jyst cwrdd â fe. Jyst cwrdd â fe a gweud, da iawn butch, ma' hwn yn rili dda. Ta beth, o'n i moyn swnio'n bisgedi, fi nawr 'di sôn am David Tennant Doctor Who, ond eto, theori Aled, os chi'n dechrau unrhyw le, newch chi gorffen efo Doctor Who, ffaith. Ie. Ond 'na ni. O'n i 'di cymryd ran mewn cwrs theatr yn yr Urdd. Neud ffrindie rili dda f'yna chware teg. T'mod pwy nes i gwrdd â odd Hedd Wyn, y boi 'na sy'n chware fe, Hugh Garmon, legend! A hefyd yy o fe'n yw dawnsio 'ma, Jên Angharad. Jên os ti'n gwylio hwn, o legend! Proper goruwch legend! Odd 'i 'di dysgu fi sut i neud y waltz. Falle gewch chi fi neud y waltz tra'n flogio tro nesa, ond siŵr o fod ddim. Fi hefyd 'di dysgu Riverdance, diolch i Jên Angharad. Ie, Riverdance, fi. Huh? Fi'n mynd i gorfod siapo lan a neud lot mwy o rein, felly plîs, e-bostiwch mewn 'da syniade, achos ma'r pen 'ma wedi cael digon o syniade. Fi moyn eich material chi. Fi moyn eich cyfraniad chi. Os chi moyn neud rhywbeth i fi roi ar YouTube, fel, os chi moyn hala mewn fideos lle chi'n gweud ydych chi'n gwylio fideos ar y dillad, fel, ma- ma' croeso i chi. Halwch nhw mewn a wna i proper roi nhw ar y vlog sy'n dod lan. Os chi moyn neud rai i sianel Saesneg fi 'fyd, croeso i chi. Wna i, wna i trio rhagor o roi lan o nhw a dw fi siŵr o fod ynni bob un. Bydd yn rili hwyl i chi wneud e actually a fi'n siŵr byddem wneud y y yr cysyniad ma o flog yn y Gymraeg yn lot mwy hwyl pan ni'n cael cymuned o bobl Gymraeg i wneud e da fi. A be joen i wneud ar gyfer Eisteddfod yr Urdd sy'n dod lan yw, fi'n gwybod mae oes i ffwrdd, ond Eisteddfod yr Urdd pan mae'n dod nawr, Hoffwn i gael cwpl o chi sydd yn gwylio i gymryd rhan mewn mewn un o vlogs fi, achos fi yn mynd i neud rw rownd y maes. Watsiwch mas, fi wastad yn bwyso lamb burgers. Ffaith. Joio nhw! Umm! Lamb burgers, yum! Hwyl fawr.